okay avuxeni avuxeni magaza machangana yani khome mfana wa le salema lana i xipalela bobochwana xipalela bobochwana minjhani Hikona mi ngo hi ngo vona kokwana. e mi vhakela ka mbitsi studio Ah namuntlha ni vhakile mani ni swi twini ku ku hayi swi vambekile ka mbitsi ni kona. ya Ni le so ka mbitsi. lana matwa ku na yini um ku na a mhaka Eh, mi ri yini mhaka ya ya lavo dzika ngopfu vavasati vavasati vo va ri rhongo kumbe vo va va ri va ri ka ka hasahasa yin'wana yo vavanuna va va lava loko ku hi bodene loko ya hi mhaka ya ntiyiso Eh, a a vutomi a hi- a hi- a hi matlangwani ku na ntiyiso wo tala matani loko hi tshame swin'we so ku na xihundla mi kuma ku hi hleka swin'we mara mina xihundla xikulu xi mi vavisaka milwini vavasati na vona i vanhu va hanya ku na swin'wana swi fa swi kona swi nga le ndzeni ka vona i vanhu ani na vona va na timbilu so vutomi ko va vutomi vavasati a va va ti njhani njhani kumbe va humi endleleni sometimes hi hina vavanuna hi va endlaka swona sometimes ko va ku vutomi hi byoxe a byi olovangi a byi hlangani ku na ntlhambi yin'wana ku ri rhandza ri hlangana okay um xipanela a hi ngheni ka nhlokomhaka um eh, i yini lexi endlaku mi vona ku like mi hlangana na nhwanyana ne um a swo vhikela ku hela kumbe last month n'hweti yo hela and then mi ku mi twisisa ku i n'wi rhandza ngopfu i xilo ni n'wi kuma loyi ya ku fana na lowa le bresa mi n'wi kumile siku leriya mi ku exi exi loko no n'wi kuma lo i yini lexi and loko mi heta mi ya mi ya n'wi kuma ne loko mama n'wi kuma n'wi tisa kahle xipanela loko mi heta ma n'wi kuma a ni a mi n'wi vilele khale loko mama n'wi kuma maybe mi nga va mi mi rhandzana na yena vhiki mavhiki mambirhi mi ku a mi lo mi tsika swi endliwa yini okay rirhandzu kahlekahle ko va xiviti xa mbilu yin'wana mani rirhandzu ri huma mbilwini sometimes hi rhandza munhu hi mhaka yo saseka nkarhi wun'wani hi rhandza munhu hi mhaka ya tikhefe nkarhi wun'wani hi rhandza munhu a ri xilenda a nga ri na nchumu ko va ku rirhandzu rirhandzu ri huma mbilwini i tsakisa hi yini n'wina hi ku ma ni twisisa a ndzi ta swa va a swi hlangani swi leswi ko va ku ri rhandzi ri rhandzi mina swa hambana ni vona xidudla kumbe njhani ni rhandzi ni ri n'wi rhandza So, mara- rirhandzi eh, mara eh, xipanela mi twisani kahle le Swi- swi endliwe yini ku mi nga ha n'wi lavi after two weeks kumbe n'hweti mi twisa a ma ha n'wi lavi okay nkarhi wun'wani ka vambilo mahanyelo ma yena nkarhi wun'wani swilo leswi a swi tekisa a ni swi humelela ni mi kuma ku na n'wi rhandza munhu hi mbilu ya mina hinkwayo mara yena eka side ra yena mbilu ya yena a yi fani na mina a swi le ku hlanganeni A swi yena hlangani. u u na ka vanhu va yena a va rhandzaka maybe mina a nga swi- a- ku na xilo a nga xi rhandzi ku hi mina mara mina n'wi rhandza swi nge kotani Ivi a nga n'wi byeli. ka munhu i va nga mi byeli ku um kinge kwihi Ma swi vona. ivi Se- n'wi mi disani ku no a swi fambisani na n'wi tika masitizese ku ri ku n'wina a mi n'wi navele ngopfu swinene mara hi nga tlhavela luya a mi tsakisiwe yini luya wa le brete ajohi ajohi la ku va yingiseri mi va pfulela xifuva ku na vanhu vo tala va welaku enghozini ka swa marhandu eh, va ka va nga eh, eh, swi tiviki laha mata ni vone swimasana laha ku na ximasana ximatsatsa xi xongile mi ni ti rhandzela vanhu vo saseka hi nhlonge before ni vona vutomi na swo tala mm. mahanyelo ku vona yena n'winyi ku saseka ka yena ku ka ni attracta ivi ni ta kota ku dyondza mahanyelo after mara wansati is like eh, swi ya swi huma ka matihlo ya hina leswi u swi vonaku if wa swi rhandza swi rhandzi hambi swi nga kotani a wu swi tivi musi yo hlangana loko maybe a ta hi nga hlangananga swi so eh nga byela lawa so hi ku hi ku hi n'wini mi vona ku nge loko mo hlangana yena luya mi nga heta xinkarhinyana lucky one year ma ha dyora swin'we ya mina mina kumbe mina lomu mu vona ne hi ndlela liya ne ku hleke- hi mihleketa n'wani ya mi sisa mi rhandzana um loko o pfumela ku xipanela sweswi ni teka decision yo no n'wi rhandza mi nga swi kota ku mi ku no no tshama ni mi ku ah mi ri ni tshama na yena manda swi nga njhani n'wana mane swi ya hi rirhandzu loko ku ri yena wa ni rhandza wa ni nyika chance yi hanyisana Ni nga hanya na yena ku tlula vo tala hi mhaka ku a ni ri rhandza ri ko tala van'wana a swi nge fambi ku fana mara loko ku ri ku yena i ni teka hi ndlela ya yena swi hatla ni hatla ni karhala ni ni tlhe ni nga ha n'wi voni ku saseka ka yena phela ku saseka ka Mi ya vona van'wana van'wana. yitwa e ni vona van'wana vo antswa phela swi humelela munhu a saseke hi mahanyelo mara exikandzeni a nga ze a- a a- a languteka ku hundza lavan'wana mara hi ku yena ma ku va ni n'wi vone a ni tsakisa mahanyelo ya yena ya ni tsakisa that's why ku na nghoma yin'wana yi ku xa ni tsakiso xa ni tsakisa ni ku byela mamazana ni ta va tangisa bebe ku ri ku yini na i ku wena wa ni tsakisa kambe risimu ra n'wina lera Mm, mm, mm, mm. ya um ngwenyalana inqambi phela inqambi so mara swin'wana leswi swa marhandzu na a wu qamba a vulavula swi karhi swi suka mbilwini swin'wana swi huma mbilwini swin'wana ka va ku ntiyiso a ni swin'wana mi swi vona ka van'wana swin'wana e ntiyiso ntiyiso wa chucha phela nkarhi a wun'wana ni hi- hi ku ya hi ntiyiso yin'wana mhani um hi xilungu va ri truth make good music ya truth make good music ntiyiso wu endla music wa mapele hi mhaka ku a hi hlangana swo fana ende vanhu hi tela misaveni van'wana va rhandza ntiyiso van'wana va rhandza sweswi swi vanhu swi vonaka hi laya vanhu va ntiyiso so um xi fanele hi loko hi karhi hi fika makumu um na interview liwa aho um kahlaya hi n'wina mi nga va like sweswi mi na malembe mangani sweswi twenty something na ha ri tsongo mi nga mi xota kulenyana ku ni fikisa thirty

ya mantwa swi endla ka njhani hi ndlela lene e-e e-e hlamula xivutiso wa njhikajhika sweswi nkarhi wa ntiyiso um mi nga ni pfuleli bibele Ya, ya. um ni byelani kahle um mi nga va na vona more than ten ni mi nga tekana sisi ni sungule ku twana e a wu ma 15 fifteen or okay 20 okay a hi- a hi tsi kwalaho so a ni la ku na swa switumbelelwani sweswo swa a hi swi hlayi swa ntumbelelwani ya swo swa tlhaka okay i sungula ku hlaya ka 18 a ni la mihleketa manje ni sungula ku tirha ku a kahle va sasekile nkarhi luwana swi nga ri swona a ku va ku twa ku tsakisa ntsena okay um ni nga ni byela ni ka lava va a ho i ten out of ten ku na wun'we loyi mi nga n'wi tsika ku vava a ku endleki yini
okay sorry um muhaxi kwa ni mi ni mi nghene non'weni ku na loyi a nga ni tshika ku vava a yi ma a yi tshika ku vava i ni tshika ku vava okay eh a ni n'wi rhandza ne okay ya a ni n'wi rhandza swinene mara timisteki ta mu- ta mfana loko a ha kula a hi swi tivi sometimes hi endla timisteki hi nga swi tivi ku na la a nga ni tshika ku vava ni endla timisteki eyi n'wana mani n'wansati a nga biwi bone mi kuma ku na dyila ni n'wi makala hi mpama na ha kula na ha dyondza mi kuma ku yo hala va nga ri timhaka ta voko mina ni ta ni na a wu fanele na sweswiwani na yena hayi a a hi tshami kahle munhu luyani ka va ku timistake ta mudyolo ti tele ta misava ti tele hi wona mhani. so eh, eh, xipanele Eh, mi byela yini lava va hambaka vavasati sweswi va nga le ku beni ka varhandza va wa vona ku eh, miri mi va tsundzuxa yini vafeti n'wansati a nga bihi n'wansati wa n'wi rhandza loko u vona nga ku a nga ha ku tsakeli swi kona kuma ku a nga- a wu swi endli kahle a n'wi tsakisi swona wa n'wi tshika munhu hambiloko ku ri ku n'wi kuma ku swi teki nkarhi ku n'wi kuma a swi vuli ku aka n'wina nsati wa wena kumbe cheri ya wena a yi fani na n'wana mhani ya wena a wu tswariwangi na yena na yena a ta ku byela straight a ku phela wena wa ka yena ende i ntiyiso u nga kota u humelela yini mara a hi wa ka n'wina Vana na munhu wa xapu u tikhoma kahle vo tala lava endlaku mindyangu yin'wana ya mhani ne kumbyela tiyise ku tiyisela eh. ku fana na mhana mina na baba mi wo tiyiselana swin'wana mi nge ni byeli va va ku tiyiselana na yini loko u thandza ka voko i ta famba u kuma ku hi yena u n'wi rhandzaka and then ya kuma van'wana a va rhandzaka hambi va nga n'wi rhandzi mi kuma ku yena u rhandza vona
aendleni timhaka to hi va xilo xin'we n'wansati loko kuma ku a ma ha khomisani kahle vulavula na yena ntiyiso loko a nga twisisi ntiyiso hambana na yena hambi wo tshama u ri wexe n'wana mhani a swi na mhaka.
solana ka ha ri kona ka mbitsi studio tv Hi le ka swo Mbitsi. tala laikani mi subscriber mi pressa bell kwala ka youtube mbitsi studio tv solo munghana lowun'wana ni kombela mi va byela ku ku na nghoma yi nga tata ya december ya xipanere na mbitsi yi nga endliwa ka mbitsi yi va ku loko u famba mi ni ta eh, famba u famba mi ni ta famba ka ta mina loko wo ni ba mi ni ta ku ba ka ta ngoma loko wo famba mi ni ta famba ka ta mina loko wo jola mi ni to jola mi ni to jola mi ni to jola

najuluka manjere navona ni navona lava ni nga tshama na vona yi va nyikiwu hi ndlela yin'wani mani ma tiva hi ingaku ni ku wa yini nga mi kumangi khale mbitsi wa yini nga mi kumangi khale